egento natagete tokwanere ase mambia ya bono ase chikanisa chiaito, nigo yokoenenwa kw'amasikani gochia ase abarai baria bachorirwe bakoraa ase chinsemo ao ao. Ekero kende nabo okorigereria omorai ochorire orore ng'a nigo ore better komobua. Ekero kende nabo okorigereria nonye na omorisia omonene espeech yaye otebe ng'a ore better komobua. tobaisa komochaya. Moe chingaki chinyororo anyare koba kagoikerania emeremo yaye ase ekanisa. Nonya Musa tarenge omokuani omuya, korende Nyasaye nigo amochorete ere na komotumeka. Omoraai na omoa kw'amabuta o Nyasaye obekerwe ase ekerogo gete gokora emeremo, tobaisa komochaya. Nabo nobochori bwakorwa chinsemo ao nabo okoigwa abanto bakonya koimurungania sana ng'a nyare bagache koegwa abe omoderekita bw'ekwaya, nki bono aranyare? Ekwaya eyio ndanyetige bono? Nyare bakaegwa abe omorisia omonene, anye gotochangia kera ewiki, ekanisa eyio bono ngochie ntige? Nabio ebirengererio okonyora abanto abange babwate chingaki anene mono abarai bachorirwe baria batari batancheti. Ekero kende nabo okorigereria korwa ase ekenyoro ase morwete na ekenyoro ekemo mokure mogosasima ekanisa eyemo, ekero okorigereria omoraai ogokora aa ase amenyete nigo amenyete enyomba ya obonyansi egotu nyomba, naye nabo amenyete enyomba yago buya igo yomire buya. Kwabanya komochaya ng'a ninki bono abwate, nki arakwane ntegerere nchindwe ero? Morai oyo iga Nyasae nigo akorigereria enkoro ime, tari korigereria ase omonto arwete. Nyasae tari korigereria ase omonto oiboire, tari korigereria ase kwaraire, nigo akorigereria enkoro yago. Kwarigereria buya kwanyora ng'a aye abana bago basomete, abande machengo mbobakare. Moraika agokwana ekanisa ime yaye neigwete ng'a mobwenerete koamera nonye nase abanto igoro, nonye nabanto bande baikire ase bakoiranerani bobe ase chikanisa ime, omonto akoiranerani bobe ase chibusiness meeting, komoteba ng'a eki mwaeteti koragetiga naende togende gokwana buya, abande titwarengeo eh. Egento kiamererigwa mpaka kiaiyerigwa ase eng'encho y'abanto batasigetie abarai be chikanisa. Abarai be chikanisa barobwo mwanyabanto, mbabwate chi weaknesses chiabo, onde taiyo ense eye okomenya obogima oboikeranu, eeh, onde taiyo ense eye okomenya obogima oboikeranu. Kero kende naki gekogera omonto kero achorirwe oborai agokana kabisa oteba ng'a inche yaya tinkonyara. Nchika abwo ase mwambe ekana nyarebe tinkonyara. Abanto mbarao bagokana emeremo ase engencho y'abanto baeirwe bagokora nabarabwo. Nchika abwo ase mwambe eka gaki nyarebe ntokwegwana rori momorusie gose nche mondusie ororo. Eki nakio abanto bagotamera gotiga emeremo ya Nyasaye. Inyora buna togokwana igo omwancho omotegereri omonto nare ase gete ontegererete oraire, oyetubete baka omotwe, obegete eredi eriogi moturogoro, oteba ng'a I wish ninche narenge omorai, ninche nabwate ribaga riokoba omorai, ase gekogera oborwaire bwambekire inse emiaka etano bono, oborwaire bwambekire inse omwaka omogima korwa January tinanya kogenda kanisa. Abanto mbaro baraire boigo. Oborwaire obwambekire inse korwa omwaka ogachagete inche na okoromwa gwoka tinanya kogenda ekanisa. Gaki Nyasae are kong'a ribaga ria bene naende mboke korwa iga iga, nigo ndamokorere emeremo goika akumie. Oino omonto orwarete ogoteba boigo. Lakini oyobwate afya engiya nere okoamererania ase ekanisa ime nonya nokorwa, abanto bande ki twatebigwe ng'a bono ntoche tochange esabato egocha, torore ng'aki toranyore omotungi omonene bw'amache, naintwe abageni baito kobagocha gose iga tokorosia endagera iga ekanisa iga, onyore ng'a. ekero tobwate gose na abageni, onyore ng'a amache naro ororo ice ime, togore omotungi gose etangi nonya ya lita lita lita ngapi echi elfu kumi, ten thousand gose five thousand, eh abanto bande bateba ng'a echi titokoru goika toreng'anane riku kera omonto atebe boirenga akoru, you know abanto otosesenirie etobauti etobauti. eh, onde naro obwate egari onde tabwati, onde ne epigipigi abwate, onde ne enyanga abwate, but trust the process. Sika abanto baria babekirwe gokora aa motwe aria, obasike tigekonya kobagamba bobe, naende ekero kende mokobagamba oborimo, koroche omonto amenyete obogima bwaye bwa obotaka motige, kagoicha akonya koeyana, kagoicha ataracha kogosaberera bwogo, tiga konya komogamba, naende nacha gogosaba. tiga komogamba, naende omwanche omotegereri egento obwenerete komanya keria ng'a ekero gwakonyire omonto, tiga koraria ng'a nakonyire nyarebe, aye kira ganye Nyasaye agokorere ayande, tiga konya kweraria ng'a nakorire egento gete, tiga konya gwekong'onta egekuba my friend aliye juu utamngoja chini pale, nokomonyora aturungaine. Getogende kiabeire omochando omonene ase chikanisa ase amatuko aya iga, rero ense yabeire digital, kera oyomo nabo atagete atere ase okomotogia Nyasaye. Amachiko abekire ase chikanisa goika abwatigwe ande onsi, nonya tari ase chikanisa. Nonya nase abanto bagokora emeremo emachiko naro omakemo kakobwatigwa erinde ebinto biagenderere ko run smoothly. Nonya nase chisukuru, amachiko naro ororo onye amachiko ataiyo, otange abanafunzi nigo bakogenda nonya jikoni berugera. Igo ng'a amachiko naro ororo, chikwaya nchiroo chigotera buya sana, lakini bono kwanyora kera esabato, igo batagete basoke bagende obokoreri, eeh mbuya. okorere nobweng'encho, lakini amachiko kare ororo akobaraa akobatebia ng'a ekwaya eye morabe mogosoka kabere ase equarter, morabe mogosoka gatato ase equarter gekorera naende omoganeirie ase eng'encho ya ogokinia ekanisa. Ekio tikebe egento gekobaroma abanto mwaemurungania abanto mwaemincha gotiga ekanisa, amachiko goika abwatigwe na ekero abarisia bakobao obosemi babatebi ng'a ee ntobaanchete mwasoka gatata equarter, eki tari gento kibe actually, naende nonye naye iga ase mokorwa abanto mbare ororo babaganeti mobaranderie, korarande korwa nyomba momonye gosoka isiko, na komogosoka isiko inyora ng'a nka naro nabwenerete korandigwa. Oyore abanto aye naende mono chikwaya echi chi'abasae, abanto babekanire babere batato batebire morisegete tatwancheti. Basoka bagenda barosia ebikundi, bachaka gotera. Na ebikundi ebi ekero nekia amang'ana, ebinge biabo bagotera inse y'obwerori, out of pride, ng'a nigo totagete totere buya kobua echurch choir, nigo totagete totere buya kobua youth choir, bono twasokire amatera moto sana mbache batorore. You see, okwo na ogotera gotari goetania nonya na etukia yao gochia igoro ase Nyasaye, gekogera Nyasaye tancheti abanto bakwerora, Nyasaye tancheti abanto bagoekong'onta egekuba. Konyora abanto baseberekaniri chikwaya, machiko iga akonya kobekwa kwanyora abanto babekanire bachire barosirie ekeombe kia abang'ina, basangereirie abang'ina ba recruit ria abang'ina abange, abange ekerage, bono eganga yabeene tari ogotera na komotogia Nyasaye, nigo bagotera ase eng'encho ya okoamererana na church choir, ole wenu, ole wenu, baria mbore ase okoamerera ring'ana ria Nyasaye, a time is coming, chingaki ngoika chire. Ekero orarere na kweumia mono sana, ekero ogocha kogundua ng'a egekundi nkere ororo kiagoete ase eng'encho yago, egekundi nkere ororo kiagoete ase ekanisa ase eng'encho ya omonwa ogo omobe, okonya goetania abanto, okonya gokong'ontania abanto korwa iga goika moino iga iga, kobatebi ng'a church kwaye iga ebwate amachiko amakong'u. Ee, inchuo togende gochimoinoka iga tofomu ekeombe ki'abang'ina. Mwafomu ekeombe ki'abang'ina, mwarwania ekwaya, mwarikurutia abanto bonsi pi korwa ase ekwaya, mwanyorire ng'a ekwaya yakuure, yatigaire nomogaka oyomo, ase eng'encho abagaka mbanchete kwemincha, abang'ina nabarobwo emincha gochia iga, batigaire nomogaka oyomo, abang'ina gose nsaba, na abana babere. Konyora kwayeigatete train straight negento gekonyeita na abanto gete bakonyeia. Nyora ng'a ekano oche kogambigwa ekero gwakorire ebi bionsi, eeh nogambigwe inche rero nakwanire iga chitariki echi ne isato omotienyi ikomo na kabere saa tatu na dakika ishirini na tatu. Buna chingaki chiri ase egetabu gia Joshua, Joshua agoteebia Abaisraeli ng'a amang'ana aya onsi pi nabatebirie, rigena eri rire inse aiga ndiche koba kirori ng'a nabatebetie, ee nainche nakwanire, onye rigena rire ang'e aiga ndigwete ndiche koba kirori ritebe ng'a tigana obosegi oboke oboke ekero more ase ekanisa, tigana obosegi oboke oboke bokonya korwanerera oborai botaiyo. Timaeti gose inki abanto bagocha ba benefit ekero anyorire oboraai, tiga nobosegi oboke. Ekero kwanyora ng'a nyarebe ochorirwe ase gete, moa okoboko teba ng'a nyarebe ominto nonya ntochoririe ororo, ntori tayari gokobwatesia erinde emeremo ya Nyasae egenderere bosio. That is the spirit. That is the way to go.